hi mina mapoyana wa xipikara ni ku mane mi le ku wacheni ka chanele ya g1 sol makamu
ri pe ri na ku mi amukela ni kombela ku tshinelanyana haleni hi le ka g1 sol hi le ka g1 sol makamu chanel chanel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadambyini ya sukela namuntlha ni na minhluri ya mahlweni na na na na na na vutomi bya yena gondzo ra vutomi bya bya yena alright e, e, e, mambush nkarhi lowu nga hundza a mi seza mini xiweta ni kombela mini xiwetanjani hi pfukile njhani hi pfukile xeweta na vayingiseri muyeta ku ni va ey na mi xeweta na mi amukela eka nangonoko wa siku ra namuntlha ka ri continua na na na episode ya hina leyi nga yi sungula leyi loko ku ri ku a mi yi langutelangi kombela mi ya mi ya yi cheka ku ri mi ta va na idea yo Hi vulavula hi yini ngopfu-ngopfu? Ni ta ni ta tlhe ni ta ka yona leya ya swiritwan ritwani leswo swi nghenizaka swa xilungu vo continue because ni ni ku dini ka ka ka switori swa mafenya ne u kha u tsandzeka ku vulavula swo tala ya ku na ku na sini yin'wani yo ku hanya ho tani ho tshamisa sweswi. swi tiki ngopfu ku u vula rito rin'wanyana lowest common denominator mara loko hi hembeleni sweswi u ku u na a ya mats se hi tata kwalano um eh, hi mfumo mm, mm, mm. Eh, lava ku twisisa ku metse lowu ne loko u ta humesa a u sungula ku gwajulela ka grade 12 kumbe ne le ka grade 11 sorry ne le ka grade 11 a wu gwajulelini kahle kahle u sungule kwihi ku ku pfuleka ku pfuleka matihlo ana okay mo ni ku swa le primary ni nge swi yimixini ngopfu mara uh, um, na primary ya counta swinene ka ku u va u ri na foundation ya kahle a ni dyondza ka mpalati primary school mpalati primary school gwaju Yeah.
okay Mtondi kona na mina. I- okay oh eh hey bana Yeah, ah, hluphiwa hi vubotomi eka makamba. Eh vanhu okay so eh moni ku na na na primary ya counter mara a swi vuli ku loko a primary ya wena mi kuma ku a va na foundation ya kahle a swi koteki Yeah. ma swi vona Yeah. se munhu kumbe a ni ri munhu wo loloha swinene and a ni tshama ni letini na ha ri primary e- ebotsweni okay a ni swi tolovela mbotsweni ni tolovela ku papa no it's fine u nga ni Okay. vitana papa ni ni titwisa nyana na okay mo loko a ni a ni ri munhu wo loloha too much a ni nga a ni nga hlayi so Okay. ni vi na laki ya ku thicara leri a ri ni dyondzisa ni dyondzisiwe hi thicara mathevoni Okay. no ka ni nga tivi ku maybe ku na ku nga- a ku na vito leri ri va ri va hambanyisaku cause vo thicara mathevula va Va tele. Eh, mara loko mo ya a pre- a mbala ti-primary school mi ku mi la thicara mathevula va ta mi komba vona Yeah. so ni dyondzise thicara mathevula ni vi ni like cause a va a va a va dyondzisa ma swi vona na mina va ni dyondzisiwe hi vona ha tirhisa ye vanhu Ti- tibuku ta swibokisani bokisani va ku four yi fanele yi ringana ndzeni ka xibokisani Yeah. okay so um eh, a ni rivalangi na hlamula lexi xivutiso lexiya xo ni fiki ni swi kota ka grade twelve ntsena na so a ni la ta emphasiza ku a swi counti ngopfu ku usukusukuini okay. e so mara ni vi, mina ni vi na lucky cause uh, foundation ya mina a yi ri kahle though a ni nga a ni nga hlayi mm. ma swi vona so ni fike ni ni ya ka grade eight and then grade eight uh, ni hleketa nga ri ni pase mats a na ha ri sure maybe vo ma fifty something kwalaya mm. grade nine ni pase mats hi thirty percent and then mm. and then because a ni nga ri a ni nga ri a ni nga ri a ni- a ni ri ku phungheleni i nga ri loko munhu a ya high school ku na ximoya xin'wanyana xi vuka Ku na ku xi- xidemonana ku na xin'wana.
xidemonana xin'wanyana Mm. se eh swi va hi ndlela yeleyo ni fika ka grade ten ni pasa maths hi forty percent forty something percent Mm. so laha ni nga fika ni pfuleka matihlo ngopfu kona Mm. hi le ka grade eleven laha ni nga fika ni swi vona ku ri why leswi vulaka ku if un'wanyana a nga swi kota leswi vulaka ku na mina ni nga swi kota ma swi twisisa ni so a ni fikangi ni swi kota ni ri ka grade 12 ko va ku ka grade 12 ni yini se ni geni that spirit xa ku ri ni nga swi kota Yeah. mara ni vuyi ni swi discovera late loko na ha endla grade 11 Uh, uh, ni fi- mara ka grade 11 maths a ni pasi hi vo ma 60 something Eh, physics yo a ni yi pasele hansi a ni pasi hi 40 40 something mm. so ni we news discover ra late loko lowo se khe ya ko ma june yeah. eh eh eh a ya ko ma june loko se ni sungula ku ta ku ta rhandza maths na physics kwa kwa xi lexi tsakisaka ku fana loko u ya ya twisisa xi lexi xi nga ku ba nkarhi wo leha ngo vuton'wini e ni ni ni ni ni ni va na that spirit xa ku ri if un'wana a nga swi endla swi komba ku ri na mina ni nga swi endla and then ni ni ni ni ku yini swantswa ni nghena hansi so ni hi laha ni nga nghena kona spirit xa ku ri no i can make it mm. so hi leswi nga endla ku loko se ni fika ka grade 12 i was prepared okay na swi twisisa swinene wa swi tiva ku xihundla xa metse xi le kwini thicara un'wanyana u tshama ni byela ku xihundla xa ku i ku u yingisela mm, mm, loko u yingisela u u swi vona u swi vona hi dyondzise hi thicara rin'we na hayi wena u tsongo kamudyondzisa njhani thicara va ku loko u swi vonini ivi u yingisela swi ta endla ku u twa u swi twa loko swi twa u ta swi twisisa ene loko u swi twisisa u ta swi kota xin'wanyana ne um xi xi nga xihundla xa ku kota maths i ku leswiya mi swi dyondzaku a hi nge hi le ka grade eh, eight iya u nga swi rivali because swi nga apply ni le ka grade nine nine hi iya ndlela yeleyo ni swa ka grade nine swi nga apply ni le ka ene swa ku fana na swin'wanyana swa ti exponents uh, va ri ti-exponential laws mm, mm, mm. a swi dyondziwi ka grade eleven na grade twelve ku ri ku swa setiwa so loko ho logarithm yi tirhisa ti-exponential laws sweswa swa ku taniya so loko wo va wu pfuleki kusuka le hansi u va bomba se van'wanyana va va na xitayelo lexa xo ha ah, mi ni ta yingisela hi vo august
ni kenza ku va mi mexi ni sweswo a ni um ni xoku leswi swi nga pfuna vanhu vo tala ngopfu mm. eh, um, problem okay swa koteka ku u kota maths though u nga swi a wu nga ri ka swona le ndzhaku mm. se problem i ku vanhu eh, eh, va lolaku ku tlhelela endzhaku va ya va ya va yi cheka ku i yini lexi ni nga xi twisisangiki exactly. and then va kota ku ya ka leswi swa grade leyi va yi endlaka va kota ku vona ku okay so loko ni kote ku twisisa leswiya now i can come back and check this ku ri no se leswi swi ni tsandzaku i yini ya Ma swi twisisa? because munhu wa kuma a yimini na na answer sheet a ku leswi a yi dyondzaka I don't know, ku ri ku- Swi dyondziwa ka grade swi le ten. ndzhaku. Yeah, Yeah. na ku So, twisisa. yeah, I can give that advice ka ka vanhu vo tala mo- especially loko mi kuma ku lava va nga nyikiwa opportunity ya ku repeata grade 12 Yeah. eh, eh, please mi nga loloyi

eh, problem a yi vi yi ri ka current grade mm. yi va yi ri le ndzhaku so ya if i lava ku improve and i la ta u la ta u lava timakisi ta sharp compared to leti i nga ti humesa last time yi tlhelela endzhaku u ya u ya cheka mo especially sweswa ni ta vulavula ngopfu na ma-grade twelve because ni sure ku va nga ta swi tekela ngopfu nhlokweni Yeah, a hi a hi fanele hi xi endleni nongonoko wa tidyondzo xi yisa ni xitlhari hi ku penga se ni le ku hlamaleni ku ri njhani Eh. okay so ni ta vulavula ngopfu hi ma hi ma grade 12 mo especially na lava va nga ri ku ku ripiteni so Okay. xihundla xa le ka grade 12 grade 12 a ku na a ku na nchumu hi- hi botsoli na mina ni tisoli ngopfu a ni fanele ni ni ni humese ti-decision to tala Mm. Hinkwavo. subject hinkwayo Yeah. a ku na u yi nchumu dyondze kangani ni dyondzikanga okay good ya so grade 12 a yi na nchumu laha ku nga na nchumu hi le ka grade 11 yeah grade 11 ya tika swinene ende l- lava nge le ka grade 11 sweswi loko wo suka u ri sharp na ku promisa ku grade 12 u hetini so and la ku advise ma grade 12 ku ri mi nga lolohi ku ya ka ka grade 11 hambi yi karhi i repeata u repeata ra vumbirhi grade 12 yi nga lolohi ku ya ka grade 11 i ya i ya langutisisa ku ri i yini lexi xi nga dyondzisiwa ni nga xi twisisi and then u ta swi kota ku okay u kota ku swi apply-a ka current grade ya grade 12 Eish, a ni fanele ni voni channel leyi na ha ri ka grade 11 u kha u ni motivate wa ta Ni kha ni ni ta ni hlayi ku penya motivate. a ni ta ni hlayi ku penya Eh, yeah. okay um a hi breakin ne Alright. loko hi ya breakin hi hi se hi tlhelela le masungulweni hi ta tlhe hi vuya hi layini ne hi ta hi ta hi ta fika la ka ku sweswi u endla yini ene u le kwihi mara ha tlhelela ka leswa mafenya brothers Alright. mi ni twini na n'wina mos Yeah. ntokoto studios home of technology
Simon G Trading, UGM Tax and Accountants, eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina, tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07 at gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075.

tshama na hina hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi na mhluri wa ka maceke xivongo misa loyiwani vo n'wina a mi nga swi tivi e, e, e, he mhluri mapotipoti i vuyi a ku teka um a ku nghenisa ka mafenya brothers njhani okay um mapotipoti a ku ri munhu lowa ku a tshama a kha a ta ka makhelwani a ni ri mm. so um la a ta kona a ni ri eh, ka makhelwana ku ri na misa un'wanyana a ni tshamatshama na yena hmm. so a ni ri na a ni ri na advantage ya ku ri hayi misa lowu tiku brian mina so swi komba ku ni ta kuma chance because a ri celebrate by that time mi nga rivali a ku humi action one already ya misa lowu a wu tshamatshama na yehe mani i dyondzo okay a ni ku leta to ba leti ya ku hlamula mali ya a ni ku leta to diribs yeah eh, so i dyondzo leti a ni tshama a ni tshama tshama na doko yi languta ni so ka ka hina na le ka vona yeah u hamba u swi veka so ka hina hi la ka ho hi la mm, okay ka hina hi la ka vona hi la eh vo makhelwani so uh, mapotpot a hamba a tala ka makhelwani so and then a ni a ni ri na advantage ya liya yo hayi ni ta ya na na tshama ni ku ni tshama na bra ya mina ka te na kuma chance yo la ta vona celebrate mabotiboti yeah ko va kwa ku ri hava swa tifoni a Eh, a ta- a ta a nga ta sure. vona hi ti-pic- hi ti-pic. ti-picture na ti-video Yeah. so uh, even then uh, na yena mapotipoti ku ni va na like yo a ri munhu wa friendly too much okay a ri munhu wa friendly too much so cause hi yena a nga approacha mina mina a ni approachangi yena cause A ni se tshama a ni nge se tshama ni va na yona mayindi ya ku ni nga tikuma na mina ni actile yes plus a wa ha ri na vo ma seven years seven years kwalaya so a ni nga a ni nga fikeli na switsongo so mm. even then ni va na like ra ku yena a fika a a approach a approacha mina mm. a ni vutisa ku ri no uh, um uh, u nga swi tsakela na wena ku tikuma u ri ka ka ka acting ya mafenya brothers mi fumini ka n'wina
a no a yi fumangi eh, eh. lawo xivutiso xexo xi fita ku vutisa un'wana wa le bantsini u kha u lava ku nikiwanyana swa swo swo dyanyana ku hayi eh, mbo u nga a wu lava ku acta but this is yeah okay mm, mm. and then a mi vutisa se ivi then a ni vutisa ni ku ya ni ni ni ni nga swi tsakela and a ni vula hi ku mina a ni tsakela yena ma swi twisisa Yes. ande a ni nga ri na swona ku ri a ni nga swi teki swi ri swi ri serious ni ri ni ti byela ku ri no hayi ro ro ti tlangela na mina ri hisa leri Yeah. ya ka ti in two two to three weeks a vhele u vuya a vuya okay yi phosanyana yine okay. ni ku vutisa ku u te eh, a mi kota na hi mhaka ku we a wu tshama tshama na dyondzo ne yeah. ni lava ku tiva ku why a vutisi wena ku u nga swi kota na a nga vutsangi dyondzo like a voni yini ka wena I, I ni nga hemba ni nga hemba a ni swi tivi Yeah. M- kumbexani maybe yena a nga va a byi vutisini xihundleni ku eh, u nga swi tsakela Byi ku na hayi. byi ku hayi ni nga va ni nga swi lunghi ni nga chava Yeah, ma swi twisisa yeah. even then eh, eh, eh, even then se a ta a ta ka mina mara ni sure ku eh, maybe a nga vulavula na yena before a ta ka mina cause a swi ta a swi ta va somehow yeah, swi twisisi yeah. Eh, so ni hleketa ku swi nga swi ri hi ndlela yaleyo okay and then loko a mi ta va mi vulavurini i vo pfumela ku e ni nga swi kota yeah. mm, ku humeleli yini lexi landzelaka okay into into to three weeks u ye a vuya and then a fika ku emfosini fikini mm. mhaka liya ni nge te hi fane hi ya acta e i ready na o ni by my surprise yeah. ni ku no eh, ni kombela ku ni ni tisulasulanyana kota ku hi ta famba even then loko na ha hlamba mm, a wu ti rhandza u ri na seven years u tiva ku tisulasula xon ndi nge tisulasula ndivaveki nge hasi ya ni sulasula ni tisulasula ni xo ku a ni hlambange ni bazi a ni tsaki ngopfu a ni tsaki ngopfu so ni tisulasula and then mm, a vulavula na mhana va ri kona kaya Mm. a vulavula na vona nkarhi la papa va ha ri kona a va ri joni vona mm. so even then a vulavula na mhani a va byela ku ri no ni kombela ku teka n'wana wa n'wina hi famba na yena hi ta hi ta n'wi vutisa a ni swi tivi va vulavurisi ku yini mara va vuyile va vulavula va pfumelelana ku ri no ni nga ni nga famba na yena so even then uh, ni heta ku hlamba even then hi famba okay uh hi laha se timhaka ti nga sungula kona loko va ta ku um mhluri u joyine mafenya brothers a mi famba yini uh siku ro sungula hi fambe hi milenge ikusuhani a mo davuleta a wo davuleta eve okay mi ta mi rhangisanini ivi loko se mi fika ke loko ni fika ni kuma ku heish

my cancer u kona n'wina mi ko i n'wina mi ko Yeah. whatever na ni pfa ni ti rivala ku mi makhenso ka loko imagineni ku se va makhenso ma ma ri kwihi ni rive ku hi mina ya na khenso Yeah. tsundzuxiwa Eh, so ni kuma ku eh, vanhu hinkwavo va helelini Yeah. na timovha ti Lava- pakeni lava a wu- kwalahandle lava a wu va vona ka a ni va TV. vona ka tv hi laha se ni nga sungula loko ni loko na ha ta a ni tsakeli mara ni kuma ku ni va na ku dawutanyana ku misa loyi swa endlaka ni Yeah. kuma ku o lata ku ni n'wi heleketa kun'wanyana ma swi twisisa yeah. e se uh, a ni ri na ku dawuta mara as soon as hi fika uh, um, se ni swi vona ku ri heyi ya hi nga ri i mhaka ya straight ti la ta vuya straight eh, mara a ni a ni chuwile mara ni ku a-a whatever lexi nga ta endleka i'm just ready for for anything mm. ma swi twisisa a ni tsakini ni tlhe ni chuha in the same time mara hi nkarhi wa ko a wu swi ba hi xichangana eh, eh, a wu ku ni tiyimiserile xin'wana na xin'wana ku xilungu a xi nge se va kona ya and then um, i- ivi hi laha se u nga sungula kona ku actor ya ku na swi swo tala swi swi swi nga kona ka ka timhaka ta acting hi muhluri hi- hi- hi- hi- hi- hi ta swi hoxa ka episode three ne Yeah. like ku languta tikhamera ku controla voice eh, Yeah. ku ku ku khoma a hi swi vitani ku i script hi ku ni faneke ni tiva ku ni ya tlanga yini sweswiya swa ku taniya connection ya wena na na munhu loyi mi nga swin'we a a ka sini hi lava ku tiva ku u swi dyondze njhani ene swi ku tikele ku fika ku hi siku ro sungula mara a hi pfali lahaya namuntlha sweswo hi ta vuya hi swona ka episode three. Togoto Studios. Home of technology.
ahe hi mina west mdumeti um langutelani channel ya soli makam g1

loko a ku xipuku xi kona mm. i vula xi xa muxaka wo fana na yini okay a ni ta n'wi hlamula a nga tlha a vuya kwala loko a ku xipuku xi kona i vulavula hi xi xa muxaka wo fana na yini hi leswi mani la ku ta vutisa loyi a taku na swona leswaku nhunguvani i nciyi a ni ta kota ku xi hlamula mara loko yena a ku nhunguvani a nga koti ku vula ku nhunguvani i xi xa muxaka munhu eh. a yi hlamuleki yaleyo yi tekiwa hi ndzhundzu ndzhundzhu leyi i xilo lexi xi va ku loko n'anga xi yi tekini xi va xi ri ka yini ni nga n'wi hlamula kwalaho okay a va lava ku hlamuriwa xivutiso xin'we hehleni ka swilo leswi a swi hlanganisaka hi nqondelo hmm. loko a ku ta yena a hi byeli ku u vula yini leya murhi leyi na yi tiva ku murhi a ni hina hi tirha hi murhi hina na tingana hmm. hi vula yini Ku a ni swi koti. Ku endla yini? A kongomi ku loko a ku why tin'anga to tala hi nga vuli ku a hi swi koti ku endla yini? I yo famba a lava yini xo a endleriwini xi nga vi xona na? Ni nga kota ku n'wi hlamula. Mm, a swi xivutiso xa yena hi ku ya hi mina a xi kongomanga. Eh, loko a vulavula hi vukreste byo karhi hi ku ya hi yena a tlhe a ku dimoni loko a kota ku vula ku dimoni i xini mm. ingaku ni nga kota ku n'wi hlamula a hi swona hi swona a hi swi tivi kumbe ndhawu loyi a vulavulaka hi yena kumbe wo ta wu tsakini kun'wanyani kumbe a wu tshami kun'wana xitulwini wo jika wo ku e wa ba mati hala u fika u kuma ku tshame mindhawu la xitulwini hmm. se u vuya u la ta n'wi susa kumbe ko va mindhawu loyi wo hlangana na yena ndhawu leyi a fambaka yo a rhandza ku famba ya kuma ku yimi kona a hi swi a swi hlamuleki phesweni mi nga kaneta loko munhu o mi omi nhloko
vo titsa tinyoxo fana mi nga deleli twanani leswi vafana mi ta ba tin'anga
oh, okay. ntokoto studios
home of technology